Awle tun tumah hian Ransom Oil chungchang kan sawi leh dawn a ni. Tunlai hian virus chi khat Ransom Oil an tih mai, computer hriat tha lo a leng nasa em em mai a, mimal-- Sawrkar leh pawl company te a lo chilh nasa hle. Ram changkang tak tak pawh an buai hle a ni. A bikin internet thlun zawm a, computer hmang te tan phei chuan he hri hi lo kai ve mai awlsam hle bawk. Ransomware chu a nge? He computer hri ransomware hi virus chi khat a ni a, a hnathawh ber chu mi computer chhunga file pawimawh, drive hrang hranga awmte leh network huam chhunga computer hrang hrang file awmte encrypt a ni a. A file encrypt tawh chu inti kung zawng maha lak leh ngaihna awm lo turin AES leh RSA encryption chawhpawlh hmanga hybrid encryption scheme anga siam a ni tlangpui a. Decryption software rin tlak tak hmanga decrypt i tum pawhin i encrypt-na software leh i hmanrua te kha lo encrypt let thei tur hialin fing takin an siam a ni. Encrypt kan tih hian, I file eng pawh kha chhiar theih loh leh awmze nei lo ang deuh thawhin a dah tih ila a sual avang. Chu chu a encrypttu vek khan password hmangin a ngaiin a dah let leh thei thung a ni. Ransomware kai dan leh a hnathawh dan. Ransomware kaih hnawih hi sangkhat zakawlsam riat pakua atang daih tawh khan a lo hmu chhuak tawh a. Sanghnih sawm pahnih atangin ram hrang hrangah a inzar parh nasa zual a, Sanghnih sawm pariat kum a lo nih meuh chuan million zar sawm red pakhat point panga lai a lo attack hman tawh a ni. Internet a thil a free leh free lo pawh i download in kaihtheihna chance a sang hle, site i rintlak tak takah pawh a lo inzep ve thei tlat thin. a bikin Torrent side ah phei chuan chhiar chen lo tam a awm thei hial ang thlalak zpek ah thleng hian an zep thei a i computer a i rawn tawh vaih chuan computer software pawh thiam hle mah la a sawt mawh tawh viau a ni i computer a i file ho kha a inghal char zar tawh mai dawn a ni. Free software ah te hlei hlei hian an zep nasa a, advertisement ah thlang hian ransomware hi hmuh tur a awm tawh a ni. I computer a ransomware a rawn lut a ni tih i hriat theih dan ber tur chu i computer kha a buai a hang hma em em ang a. Amahin a rawn inrestart tawp bawk ang. I computer a restart tawh hi chuan a tlai tawh hle ang a. A busy lai khan off hmak a him ber ang. Tichuan mithiam zawk koh mai a tha bawk ang. I file hming a thlak danglam a rin em vek ang a. A hming ngai tho ring si khan a tawpah email phuah chawp deuh deuh number te pawh a tel thei bawk ang. Entir nan Salary dot docx tih file kha lo nei ta la, ransomware in a encrypt tawh chuan salary dot docx dot ah khan seven seven seven admin at rote dot com tih emaw Hetiang ang te hian a hming a rawn thlak danglam ang. Tichuan hei i file duh em em. Salary dot docx chu i chan tawh tihna a ni ber ang. Hard disk format a a theih ang anga recover leh mai loh chu tih dan a vang thin hle. Mahse, kan lak let leh theih dan awm chhun a la awm ve leh a, chu chu Ransom Payment tih a ni deuh tawh mai. Ransom Payment hi Ransomware siamtute an finthiam em avangin bank-a pawisa payment pangai anga online banking emaw hmanga pei tur a ni lo tlangpui bawk. Bank account a nih chuan chhui chu a awlsam dawn avangin Bitcoin an hmang a ni. Tichuan, Bitcoin hmanga pay a ngai ta daih a, Bitcoin nih pung hre lo tan phei chuan mang an thlak ve viau bawk ang. Tichuan, Bitcoin i leng a, Bitcoin hmangin i pay hnu chauhin i salary DOCX file chu i hmu let thei dawn tih na nih chu. Heta hriat atana pawimawh leh em em pakhat chu Ransom ware siamtute hian Grace Awar in ngaihna thiamna hun te an siam ve thin a. Entir nan i file an encrypt atanga darkar sarih emaw Ni sarih chhunga Bitcoin payment i tih loh chuan i file lak let man chu a sang leh sawt dawn tihna a ni. Tin, Ransomware decryption key man hi US dollar zakua vel atang te in a inṭan tlangpui bawk. A lo thlawhna sum luanral tirna a ni chiang hle a. Fimkhura mithiam zawk dangte rawn zung zung a ṭha hle ang. Rensum uar laka him theih dan. Rensum uar laka him kan duh chuan kan file pawimawh reng reng nitin deuh thaw external hard disk ah te pen drive ah te emaw backup ziah a pawimawh hmasa ber ang. A dawt leh ah chuan site hriat chen loh emaw site secure lova luh loh a him leh bawk ang. A dawt leh ah chuan free software download vak vak hi kai theihna chance a sang hle a. Free software ni kher lo crack ang chi download te, torrent site a luh te hi a him lo nasa hle bawk a ni. Tunhnai hian Windows ten fake update a lar hle a. A thawh dan ber chu khawi emaw site ah i lut a. Windows ten update thar a awm e, Tiang deuhin a lo inziak kuau a, I click ta, I update ta a ni. Tichuan ransomware install tihna a ni. Windows update reng reng hi a Windows vek atanga update nih loh pawhin Microsoft official website atang chauha tih tur a ni. Tin, thil pawimawh leh dang pakhat chu Windows seven emaw eight pawh ten pawh hmang la, Windows chuan update ta ber hmang tur a ni. Seven erawh a tawp tawh tih kan hriat a tha. Update hi hlah lova install zel a tha. A bikin Windows a an dah tel Defender te hi kar tin deuh thaw update a awm a, update ngei ngei tur a ni. Windows seven, eight, ten i hman lai chu. Engti zawng pawha activate ngei ngei tur a ni. Activate a nih loh chuan update kan sawi te khi i update ve thei kher lo mai thei bawk. Sawi tawh ang khan ransomware hi internet khawih thite tan chuan a chimawm hle a. Internet khawih thin kan nih chuan a chunga kan sawi tak te ang khian fimkhur hle a ngai a. Engemaw vanduai palh vanga kan lo kai nih pawhin-- Mithiam zawk te rawna sum tlem zawk senga a theih ang anga kan file te recover tirah mai kha a fin thlak hle bawk ang.